Di niŋ ka di nyɛla a first time ka a meeti video ŋɔ, yɛn sɔhimi ka a chaŋ on YouTube video nim maa zaa ha ka Facebook bee TikTok ka di kpalinda. Yɛn sɔhimi a yi kana nyinkpaŋ maa maŋa ka a chaŋ on YouTube n ti subscribe ka like ka share. Di tɔɣisirila gɔrim yɛtɔɣa zuŋɔ. Topic maa ku yɛn nyɛla Mabirigu pam ni bɔri bɔha shɛŋa beni ka bɛ bɔri ni di nyɛ di ni neesim bee di kahigibu zuŋɔ dabisili ŋɔ ka ti lan ʒini ni kadama ni ti niŋ wula. Ti zaŋla a yɛtɔɣili maa n-zaŋ sɔŋsi Mabirigu. Ti puhiya ka paai pam Naawuni ni deei suhibu Mabirigu zaaha yi ban ʒiya yi daa yi ban laakiriya. Kpaŋmaŋ man ka lala viidiyo ŋɔ maa every platform a yaa ni ni tooi nyaŋ shɛm, Facebook luɣilikam zaaha Ka di nya a ni tooi shiri nyiŋkpaŋmaŋ maa ka a shiri ka mabiligu ka bi diri daanfaani. N yuli n booni Mister President on social media first time nambɔŋɔ maa dini n be on WhatsApp zuɣu. Din dee niŋ ka di nyɛla ka dama a wɔchila viidiyo shɛli bee fiila shɛli ka a di ka mali bɔhigu shɛli ni a bɔhi bee kahigiŋsim shɛli ka a di bɔri ni di kahigi bee a nini bi neegi li a WhatsApp nambɔŋɔ maa n ko yɛn sɔhimi scammers zuɣu Shɛba beni, a bi mi ninvuɣ so ŋun bala tuun bo o tumda? O bɔrimi ni o gba zaa chɛ n-gab niriba. Di zuɣu n yuya ka di nyɛla a yi kpuɣi n namba ka yɛn ti ma voice message, chɛli ma sabbu ku tim ma voice message maa n-yɛli ma a nyɛ ninvuɣ so a ni mali bɔhi shɛli, go straight to the point, dindee niŋ ka n tuma Yi saɣi zinzan ti ma, n gba zaa yɛn reply mi, n bi yuura. Saha shɛli kam a yi deehiya n bela kpɛŋ ŋɔ ka di nyɛla yi ni niŋ ŋɔ maa zuɣu ka n zaŋ lala WhatsApp number niŋ ŋɔ maa para. Di zuɣu A mabirigu n na ku yɛn sɔhiri n please please please di niŋ important a bɔri ni a baŋ gɔrim yɛltɔɣa YouTube maa zuɣu nyiŋkpaŋ maa maŋa ka a chaŋ ti niŋ wula n ti subscribe ka turn a notification Di yɛn chɛ ka saha shɛli kam ka a diri gɔrim zuɣu nyaɣisim zuɣu tɔpik ŋɔ maa yɛn nyɛla ka di ba ti mabiligu pirigili beni mi yɛtɔɣ shɛŋa beni maa bɛ na bi andastandi din di yi niŋ ka di nyɛla Connection Man yɛn zaŋm zaŋ gu Connection Man maa o yɛlimi ni kadama o yɛn zaŋm zaŋ chaŋ nyindi bɔrila America. Canada, Australia, a ni bɔri luɣili kam ni a chaŋ maa, di nyɛla a right ni kadama a go ka o mi gba zaa ka o nya connection maa ka o deeri a liɣiri. O yɛn yɛla mi ni kadama zaŋmi liɣiri Kaman ŋmahinli, total maa weendeegila seven hundred million bee eight hundred million bee four hundred million ŋmahinli ka n taai ŋɔ maa, ka yi deegi a binshɛɣukam zaaha, ka yɛli ni o yɛn deegila liɣiri maa puuni pirigi li, dindee ti niŋ ka binshɛɣukam yina ka a bahi yooi din kpalim maa. Which is very, very good, di viɛli pam. But binshɛɣu ka n bɔri ni ka dama a miri o zuɣu n tɔɣisiri yɛtɔɣa pam ka lee n tɔɣisi di zuŋɔ. Binshɛɣu ni bɔri ni a mi maa dini nyɛ din sani so yi yɛn zaŋ zaŋ zaŋ gu nyɛ maŋmaŋ kpaŋ maa maŋa ka a niŋ zaŋsim zaŋ chaŋ deportees. and returning from airport. Ghana maŋmaŋa a yi na ku yɛn yi Ghana hali ban be Europe ban be silimiin tinsi ka mali citizen passport ka mali gbana especially to Northerners hali o ni yɛn go gba o ni na ku kuna ŋɔ maa ka yɛn labi Bɛ shɛba suɣilo m-beni, a bi bahindi a mini so ti zabiri mi. Ti Ghana nim maa koŋkoogi ban na n-tooi ku gbahiga n-ku bɔhi bɔhisi la hali ka bɔhisi maa ti paagi ni ka dima bɛ zaŋmi silimiingi ŋun yi a ni chani luɣ shɛli polo maa na n-zaŋ bahi a ka o ti bɔhi bɔhisi. Niriba pam benimi ka di nyɛla out of jealousy Ka bɛ ku yɛn zaŋ ka maa dabbana m-bɔh a laa hal ka nyin maŋmaŋ ka a nyee ti nyɔni. Mabiligu ni bɔri ni n yɛli shɛm, din deei yi niŋ ka di nyɛla hal a kamina nti sheena tin shɛli a ni chani ŋɔ maa. Fukumsi buɣibahinim bɛn yuuni gbana zuɣu maa, bɛ gba zaa bɛ tuma nyɛla ka di nyɛla talahi. Ka di nyɛla ni kadama a ni kanna maa, kamani a baaji puuni bo m-be a baaji maa puuni, a logeji zaɣ titali maa, di zaaha ban ni scaani li maa. Din tooi niŋ ka di nyɛli bɛ nyɛla kpaligu, bɛ nyɛla bindiri shɛŋa ka bɛ andasaani li, doo di nyɛla bindirigu bee a'a yiŋ polo ti mali li, nyindi maliya puuni tim ni kpaɣa tim ni Ghana ti vaanɔɔ shɛli ŋɔ ka di paasi di zuɣu bɛ bɔrimi ni bɛ baŋ binshɛɣu din be baaji maa puuni, a luggage zaɣ titali maa. Di zuɣu a yi chaŋ ti yuuni vidio nim shɛŋa benimi, a ku yɛn nyɛmi ka salo maa chee ku yi airport maa puuni n kanna yi ni yi flight maa puuni sheena maa n kana yi baaji nim maa shee bee a'a a chaŋ ti pick a baaji nim maa ka yirina ka nyɛ Nkonkwo bee Okonkwo ka bɛ ku yaag o n zaŋ o chaŋ ti zani luɣ shɛli polo n kontooyiro. Bɔmboo? Ah, di pala taali oo! Bɛ mali bɔha shɛŋa ka di to ni bɛ bɔha. Ka bɔhigu maa kuli nyɛla jia jia eh, a yuli bɛ gɔya nyɛla ŋun kana ti tɔha soli eh, dee nyɛla Antire ka o pɔhi Antire, dee nyɛla dasiba ka o yɛla dasiba, a yuli ya polo ka a yin kanna ka a yɛl o a ni yi luɣ shɛli polo kanna. Luɣ dini ni luɣ dini ka a niŋ transit. Luɣ shɛli polo beni ka a yɛli ba a ni yi niŋ luɣ shɛli polo. Oo, ka bɔ n-lee be a nɛma puuni? Bɔzuɣu ka a kanna ya ŋɔ? Daliri dini tahila ka a kanna ya ŋɔ? Bɔ n-lee tahiri ya ŋɔ na? Bɔ n-lee tahira ya ŋɔ na daliya din tahira ya ŋɔ na di zuɣu ka n niŋdi viidiyo ŋɔ. Ni bɔri pɔinti shɛli maa m-bɔŋɔ. Di zuɣu dindee yi niŋ ka di nyɛla a be li yiŋa ka ŋun niŋdi kɔnɛshin niŋ a kɔnɛshin ka deeg a liɣiri ka ni deeg a liɣiri ni o niŋ n suhir a mi. Biri ŋɔ n-to ni a bɔh o bɔhimo process din sani ka o niŋda di to ni a mi li. Di nyɛla maybe invitation ka o tira ka a chana di tom ni a mi li. Di nyɛla eh tourist visa ka o tira di to ni a mi li. Di nyɛla conference ka bɛ chana, organization shɛli m-mali laɣingu shɛli ka di zuɣu tahira nimaani, di to ni a mi li. Di to mi ni kadama a chɛ ka a connection man ŋɔ maa ka a bɔh o ka o wahi a ŋun ni yɛn deeg a liɣiri maa di ka taali shɛli. M bi yɛli ni connection man maa wara naɣ zaŋ zani taawaa mi di yo a liɣiri amaa di to ni a bɔh o Process din sani ka o niŋda. Ŋmahinli, dindee niŋmi ka di nyɛla a chani la bi yoligu a chami ni a ti guli bia. A yi sheei na ka bɛ ku bɔh a. Dindee niŋ ka yɛm polo ŋɔ a yiɣisiya n ka ti sheeri a ni tin shɛli maa ka bɛ bɔh a. Ɛɛh! Yaɣa yina n yila ŋɔ, bozuɣu ka a kanna ya ŋɔ? O, N kanna so sanna Zaɣiakisi sanni n-ti yuli bia. Bia kuli deegi n-yuli yula ka lihi a baaji puuni. O, Baa baa yi di naai m-ma ka a chani a chandi. Di yi nyɛla a kanila a store? O, N kanila tourist na. Holidays ka n kana, n kanila tours na. O, O, OK. Di yi nyɛla shikuru? zuɣu ka a kanna ka a ga ti shee? O ya polo ka a kanna? Bɔzuɣu ka a kanna ya ŋɔ? Di pali a ni kanna ni a ti shee na tiŋ maa puuni, ŋun mi lan kanna daliri shɛli zuɣu? Yi zaɣ bɔbigu, o ku tooi mi sokam ni kanna daliri shɛli zuɣu. Ayo, o, n kanila shikuru ya ŋɔ na, shikuru din sahina, n kanila University of Iceland. Haa ka o Safe journey. Dihi nyɛla a bahi ban zaŋna kanna, ŋun zaŋna kanni maa o zaŋmi zaŋ kanna kamaa o bia nyaa oh m baaba sani ka n kanna. Dihi nyɛla a yidana n zaŋ a zaŋni kanna ka di pali a mini o n kanna. Bɛ maŋla di n niŋla airport ka nyɛ ŋmaatiɣi ti kanna oh eh M eh, n yi dan naba ka n kariti na bee n yi dan saha ka n kanna? Di yi nyɛla a zo bee a yi kpɛri lana, daliri shɛli zuɣu a ni kanna maa, di tuni ni a mi li. A ni yihibu di zuɣu mabiligu, dindee yi niŋ ka di niŋ so n-yɛn niŋ Connection, Kpaŋ maa maŋa ka a bɔhi lala nir maa process din sani ka lala nir maa niŋda. Mani laasabu din dee niŋ ka di nyɛla a timila audio n yɛli ma a bro so n niŋdi connection shɛli zaŋdi tima ka man mi scam nim maa zuɣu na bi mi din chani shɛm din yɛn shɛm man ni yɛn bɔhi bɔhiri shɛli process din sani ka lala nir maa niŋda tira. N gba yi chɛ ka n sani ni ni pun mi ninvuɣ shɛba ka bɛ dol li kani, n yɛn yɛlimiya, Oh, the right process maa n-tu ni ka doli din ka o niŋdi maa. Baŋma, dindee yi nya min ka di nyɛla so n-yɛn niŋ invitation ti a bee invite bee a yɛn chaŋ la, too, m pun yɛli di yɛtɔɣa pam ka di nyɛla miri ka a chɛ ka connection man Ka o use ŋomna nam bank bee so bank account n zaŋ use as a bank statement. Chɛ ka a passport maa puuni yuli, a Ghana card, a binshɛɣu kam ka di mini nyim binshɛɣu kam zaa ka di niŋ wula ka di nyɛla zaɣ yinsi. A mi bɛ shɛm a ni saanima bee di tuna a kpaŋa maa ka di nyɛla kadama nyin Ghana card. a passport, a bank account ka binshɛɣu kam ka di nyɛ zaɣ'yinsi. Miri ka a chɛ ka di nyɛla maybe connection man maa n tu ni ka dama ŋun yuusi ka di nyɛla ŋun maŋmaŋ n nyɛ ŋun baŋ o ni yɛn niŋ shɛm niŋ binshɛɣu kam. Shɛli gba beni mi ka di nyɛla di gba zaa soli ŋɔ a bi mali niriba gɔra ka di nyɛla ninvuɣ shɛba n-suhiri gaafara, suhiri gaafara ninvuɣ shɛba bɛn ka alaafee. Kambɔnsi ŋɔ mali di gba connection ka di nyɛla bɛ yɛn zaŋla bɛn ka alaafee ni ŋɔ maa n-gu ka nyini nyɛ ninvuɣ so nyini ŋun mi yɛn be bɛ nyaaŋa n-daari ba. Bɛ gba mali di organization dunia nima ka bɛ tooi mali niriba gɔra. A yi nya di gba zaa, di gba mali di connection ka di nyɛla di visa maa bini n-laɣim di deeri li ka nyin ko yɛn be lala a niri maa nyaaŋa ka di nya a daa romi yi ti kana ti shee na bɛ ni yɛn labi kuli nyin chibila achibbu. Di zuɣu mabiligu, a ni niŋdi connection process shɛli maa kpaŋ ma amaŋa di bɔhi ma ni N ni ka dama a mi yi da right way ka o chani maa di tum n ni ti baŋ process din sani ka laa niri maa ka o niŋdi tira. Bɔhigu din pahiri ayi ka zuŋɔ ŋɔ mabiligu niriba paai more than five bee more than six m-bɔhi ma laa bɔhigu ŋɔ maa. Ka zuŋɔ maa ka n zaŋdi li pahiri ŋulo ŋɔ zuɣu ni n labisili zaŋ ti ŋun gba zaa di mali lala bɔhigu ŋɔ maa ka di na be o suhu ni zimsim puuni wula n-nyɛ li zaŋ chaŋ n tɔɣisi silimiin paɣa din ku yɛn chɛ ka a ku wiini silimiinga bee ka a ku nyɛ gbana ize ka a zaŋ silimiin paɣa ayimaa a kana kana ka o ti ku zuhi a ti chɛmi n yiŋa n ti zani n di anfaani chɛma n ti niŋ m pa shɛli puli ni yi ku kpahi Is a way ka a mari bee ka puli kpi. Dagbaŋ polo, ti ni yɛli ni ka o zaŋ o zaŋ ti pua. Whatever ka i yɛn gbibili, gbaai n-yɛli. Niriba pam ni zaŋdi binshɛɣu n-ni tooi survive silimiintiŋa ka di kuli nyɛ easy. Paɣa, paɣa, imma a mini o daanfaani dibu shee ka puli niŋ. Afa n-nyɛ a oo, nabia n-nyɛ a oo, politician n-nyɛ a oo, ka puli niŋ. Dini n-nyɛ the easiest one. Ba bɔhigu maa nyɛmi ni kadama ni Iv dii niŋ ka o yi mali paɣa yiŋa ka silimiiŋ maa ka o mini o diri fiila, di tu ni o kahigi silimiiŋ maa ni kadama m malila paɣa bee a'a di bi tu ni o suɣ o, bɔhigu maa ni nyɛ shɛm bala maa, bee a'a o kpela silimiin tiŋa n-ti nya bipuɣimbila maa, di tum ni kadama o yɛl o m mali paɣa Bee di bi tu ni o yuli o ni o mali paɣa n ŋahi ba n ti zo paɣa bee dabba. Lala maa silimiintiŋa bɛn yɛli ni tim dibu maa ʒi viɛla ka a yɛn ŋma hali a yi mali paɣa to the extent a gaa bi yɛri ni a mali paɣa. Straight forward ka n yɛri ŋɔ maa, m be yɛn zaŋ binshɛɣu kpam ban bɔbi li li. a bi yɛri ni kadama a mali paɣa. Niriba pam beni ka di nyɛla bɛ mali paɣaba ka yɛli silimiya ka o mini silimiingi lahi beni ka silimiingi maa mi ni o mali paɣaba. Niriba pam gona n-kpɛna silimiintiŋa n-ti nya silimiinpaɣa ka o mini o beni. Ka o chɛ ka silimiiŋ maa baŋ ni o mali paɣa mini bia? Bee a'a, ka niriba pam chɛ ka silimiiŋ maa baŋ ni kadama n-lan ka paɣa amaa mali bihi? Din yɛn chɛ ka bihi ŋɔ maa ka bɛ nyɛ future m-mali so. Ŋun mini silimiiŋ n-daa beni

Saha shɛli beni n-chaɣ n-ti a sɔɔri shɛli din yɛn nyaŋ n kpalim kpaa. Niriba ayi n-daa be kamp sto ka n ti chaŋ tiŋ puuni nti nya silimiiŋga ka n zaŋ o na laɣiri silimiin bila ŋɔ ka yɛl o ni kadama ni o ami o mi a mi bi di tim o bɔsili maa bɔha ka tiŋ kani ka a yina ka o yɛli o ni o yi America ni New Jersey ka fiili maa ku tuɣi n ku chana. Wow! Ka bɛ ku diri fiila. o mi mini Nigeria nira n-chaŋ nti be club ŋɔ. Di saha nya Nigeria nir guy ŋɔ ŋun kpela shinshɛɣu la nti kana nya o mini silimiin ŋɔ ni ʒiya ŋɔ ka gom mi mali o bɛ mi bela camp ka o naan bol o wee Ghana man let's go home ka paɣa maa yirigi. Di saha o ti o la jɛ nimaani maa ka yɛltɔɣa maa ka o bɔri ni o zaŋ o gbaŋ o napɔŋ tabi o ni ka dama O fom o noli ka o ku gɔa let's go if not that the camp there will close bimbo maa you know the camp there have to close bimbo bimbo bimbo o ni ku yɛli lala maa jɛmaa tim maa ka bi ŋmaligi n kuna yaŋa dindali maa yuŋ maa ka zabili bihi ka bi daa zabi di zuɣu tim dibu lahi ka bi laɣiri silimiin paɣa o daa yɛn zaŋla ʒiri n bili do n yɛli o nyɛla New Jersey na America na ka bi ku diri fiila fiili maa ni chaŋ tooni ha ka o yɛli o bae originally n nyɛla Ghana n yila Ghana na n parents by bombo wa but currently fiila maa ʒi viɛla ka a yɛn ŋma din yɛn chɛ ka a tooi win li zaŋ chana. Hali a kana ti lihi niriba ni downloadiri facebook ni binshɛɣu ka ŋɔ maa n nya manmaŋ background ka o kuli ŋma ʒi viɛla zaŋ pa n say dear University of Haverset, University of Bombo, University ni binwa karanim maa zaa ka di pa yɛlimaŋli tim ka o di maa din yɛn chɛ ka o mali kamaa Nyaangi din viɛla zaŋ kpa o maŋa. Di zuɣu I hope lahi bɔhi ŋɔ maa mabiligu it's up to you dee pirila mani a mali paɣa yiŋa bee a ni mali silimiinga ka a mini o na diri fiila ka yi yurilim maa chana kpaŋ maa a ni yɛn niŋ shɛm N ka kom zaŋ kpa ni naa daharila o kom o kpee ka nyuri kom kam kom ni ka a kɔŋko laɣiri o yiba n bɔr o galisiya n niŋ ma a ni yɛn niŋ shɛm ka o hankali paai n kana a polo amaa a yi mali paɣa paɣa maa a di bi chani indirectly n ti yɛl o ni kadama a malila paɣa ka pa lala ahaa silimiinsi ban bi dihi zaŋ tabili kama a paɣa bɔbigu bɛ bi yɛn naɣila bɛ ban kpe ti culture nim puuni n ti nyɛ lala silimiinsi yino yino n yɛn understand a Di mi ni niŋ tom pam. Ti gbansabila niriba ala n-deeri nyin tahili. Ti gbansabila niriba ala n-deeri nyin tahili. Bɛ ti yɛri gbampiɛlli. Di zuɣu ni mali yɛtɔɣ shɛli. N yuli m-booni Mister President on social media, share this video, like and subscribe and turn your notification for my next video. Salaam Alaikum.